Hati nomuha aburusa eki nakwetera aha abantu nibagira ngu nohabura abantu otonga nojuma abantu bona obozi obata hariya ngu ori omukuutu kwonka nibagira ngu tokumara kushaba kwonka nandi nyenda ngu obere kimwe eriizooba ngu nobasa kubashabira. Ekizibu ky'abantu nibagambira eryo nka akakoko ka mufuyamba. Hati nyowe burusa owashabiire akakariisa k'embuzi ako Kogwe ensimbo bakakira rero nibajya kukiguma kusha.
Kandi obu bareeba nibakimanya. Nikyo ki nanyenda ngu okiberekye obashabire nka edakika nka itano oshabire ihanga, oshabire abaana abari aha kyeyo, oshabire abari omu maka, abashabire abishiki abatakwenda kushwerwa abaremirwe amaka, buri omwe byona abataine mirimo. Abaana abashaija abarikuteera abakazi baabo, abo abarikureeba baapasita abarikukwana entaama, abo Abakristaayo baabo, mbwenu abeebembezi abarikukorera abantu baabo nk'oku boona, mbwenu oshabire eihanga ryona in general. Oba dadi waakimanya ota? Hoo, tiikumuha nk'oku kiija omu mutwe gwaawe. Ntaaha ninkiteekateeka ngu eizooba rimwe aije nshabire aha ba followers baitu ab'oku. Following. Dad komeza tushabe ntandikire. Kare katuhure kampimize nitushabe. Kambuza video. Ai Ruhanga Taata Omunyambabazi, nitukusiima ahabw'ekiconco ky'amagara okuturinda tukiri abahuriire kandi okatuha amagara g'okukora ebirungi n'okweyongyera nitutunguuka omu bi turikukora. Kwonka Ruhanga ezi eshaaha naija omu maisho g'okukugambira ngu twine ekizibu ky'omuzigu Sitaane ogwo otaaha naatuteganisa naayenda kutubeihabeiha. Kwonka ahabw'embabazi zaawe, ka Sitaane aka akasiru, akafiire akafuka omutima, Aka katagira amakuru keke k'okushushana n'ekishegyesi. Katonda wange.
Ezi eshaaha ninkashwaza omu maisho gaawe. Mazima.
Ninkashekyerera.
Ngu tikakutubaasa. Ahabw'embabazi zaawe n'onoogwo mukono ogu otaho otitaireho turinzire Mukama. Mazima. Mukama Kato naaza kushabira abantu baawe. Mpa amaani n'ebigambo birungi by'okucumita n'embabazi zaawe, ahabw'okuba iwe nooba nk'oku waakigambire omu Yeremia, okagira ngu ogwo orikweta oraamweta mbwenu Ruhanga areerinyeta amaani gaawe. Reka kukwatsa abantu bamwe. Mbwenu Ruhanga ninkikwaatsa pooriisi ya Uganda na munonga egyo eya traffic. Ezi eshaaha ei ngambira, niimanya ngu haine abari omu mihanda abaataho za road blocks b'okuteganisa abantu, tikugira ngu bariyo nibaza baaza aha ruguuto kutereeza amateeka kureka baazaho kuyoora amasente. Mazima. Mbwenu Mukama naanimba kukwatsa ezi eshaaha. Oraabe ari omu muhanda weena ari ari omu kuteganisa abantu naabaihamu sente naabanyunyuuta n'esente. Musindikire ekiirukano. Ahu araabe airuka angaze omu kishaka abantu barabeho n'obusingye Mukama. Ai Mukama ninyongyera kukukwatsa aba abashaija n'abakazi b'omu nsi omu baruho kushiisha amaka g'abandi. Mazima. Baruho kuza omu maka g'abandi kwiba abashaija b'abandi kwiba abakazi b'abandi. Mazima. Ebi ebicweka ebi waabahaire bakabihindura amaziba. Sitaani ari n'ekihima. Tibakubushitamisa. Mbwenu aba ninyeshaba Mukama ebi ebicweka ebi waabahaire byaba boona oranga tibakubaasa kubikonturoringa. Biha okushiisha amaka g'abandi. Abantu bari omu maka gaabo batereire bashutame bari gye, kwonka abari aho nibakozesa ebicweka byabo kuteeranisa abantu omu maka, kwiba abashaija b'abandi, kwiba abakazi b'abandi. Ebice nkana ninshaba ngu obigaze. Jesus! Ninga obice obitware obigire obitware okwo omu nsi ekarangataine obinagyeyo. Ndeyaba nanga. Ahabw'okuba tuteganisa Ruhanga. Mukama ninkukwatsa abebembezi baitu. Na munonga aba MP abaagiire omu parliament kuza erikuteeza ebishushani. Leave people to be. Bakeebwa abantu baabo abaabarondeire akaruru ninga shi abaabataire omu parliament. Mazima.
Bakazayo bakaza kukora emirimo yaabo, kushwera abakazi, kugura amafaamu. Bakatereza famire zaabo ezi abandi bakazeebwa kandi obwe baagiire kwebembera abantu. Mazima. Mbwenu mukama ninkwaza MP wa Gashaaru South. Katonda wange.
Muyambe omusiimure.
Ekishanja emyaka eyatsigara omu kishanja arigye omu kuziika abantu nibareeba kubagurira amasefuriya ga bataga b'ebibiina bya mweziikire. Agyende amanye ekyamutwire omu paramenti ngu akaze kushakira kuba entunguka orutindo rw'entunguka ahagati y'abantu. na na gavumenti. Mazima. Mwiha omuri orwo kandi mukama nanikushaba kwata aha maisho gabantu abo abanyakashaaro obasiimure. Katonda wange. Bakakye kumureba nkekyeshongoro kyentuuha ngu ataaha nababiiha akabateeka akatambaara aha maisho. Ninshabira nabo aba MP boona bomu western Uganda abaagiireyo kuteeza ebishushani. Agambye ki? Kandi obwe western yakubaire neyakayaka nereeba nkomuntu. Mazima.
Kwonka bakazayo baziba baashiisha ekitiinisa.
N'obu baakundonda bakankoma.
Ndiyo ningamba amazima, Mukama, ndi omu maisho gaawe aha timbi. Nookimanya ngu omu nsi omu Mukama ntiine iwe, abazaire bangye na Purezidenti Museveni. Beitu abandi n'ebyeshongo by'entuha, Mukama. Kwata abeebembezi baawe, na n'obwa LC One obwakozesa sitampu. Bukagita omu bintu ebifiire, bukaba omu. Kuteera sitampu omu kwijuurira ente z'enshuma, embuzi z'enshuma, enkoko z'enshuma, empunu z'enshuma, obwa Chairman LC1 buteera empi busiimukye. Ndeye banange tutandikye kukorra abantu na nokukorra ekitiinisa kyawe mukama n'embabazi zawe. Mazima. Mukama reeba ninkukwasa ba kadaama baawe. Banyaanya ziitwe abaagiire aheeru kuza kukora akasente ngu bahindure aha families zaabo. Kwonka hariho enshaija ezishoreire amaisho esente zaabo. Ndya barya namwe.
Ezikuza omu inbox zaabo na munonga aha social media, WhatsApp, aha Facebook, zikazaho zikababiihabiiha zikabiibaho sente. Sitaani ari n'ekihiima. Ahabw'okujabirira kwaabo.
Jesus! Mukama baha obwengye bw'okutaanisa ekirungi n'ekibi. Mazima. Obw'okutaanisa aha bashaija abari abari nk'emishega ab'okwenda kubanyakuraho tusente twabo otu bakukora bakabonabona bakaraara nibareeba. Ruhanga. Nangwa na bakaba baabo okwenda kubahambira omu maju ago agu bakukoreramu. Bambi. Nangwa banabakama baabo b'okubima bwa Wi-Fi b'okugaaniira na ba famirizi zaabo bakaraba omu mbeera y'okushanga ngu tibakubaasa na kurya aha by'okurya ebi bafite. Okashanga ngu omu shaaha abiri naina nibabyamaho eshaaha ibiri zonka. Kwonka okashanga ngu orushaija orurimu Sitaane rukanyunyuuta otusente otwo otu abaana otu bakubonabonera. rukaziiba. Sitaani ari n'ekihima. Mukama nikwasa enshaija nk'ezo ku oziteera enkoni zikasiimuka zikareeba ekitiinisa kyawe n'eiziina ryawe. Amen.
Kwonka mukama nabo ba kadaama haine oku bakushabirira munonga. Tigumanya oba n'ahabw'okuruga omu byaro, oba n'ahabw'obuteetegyereza, oba n'ahabwa situreesi. Nabo oine okubakujabirira sente bakazigabira eryo. Mazima. Na munonga ahabw'okugyenda bakekoma ahari ba sereebu. Kinkubye point.
Okashusha nku baagiire aheeru ngu nabo benda ngu babe ba sereebu kandi obwo bakaze kukora sente ngu bahindure aha mbeera y'amagara gaabo financially. Mbwenu Mukama. Boona nibenda embabazi zaawe n'obwengye bwawe. Mazima. Bakwateho okwayo bari omu omu bijooko ninga shi omu baharabu. Bahe obwengye bakire barekye kujabirira kugyendera eryo. N'engyere n'obushokye bukutukura. Mubirunde ka. Gayetwae.